Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqakom mill-ġdid għal programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Kif qed itir iż-żmien? April daħal ġmielu u dan huwa d-29 episodju ta' dan il-programm. Anke llum kif għamilna dejjem tul dan il-programm se nkunu qed nagħmlu vjaġġ lura fi żmien biex nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna llum. Kif dejjem nispjegaw, ħafna drabi meta niftħu d-dizzjunarju u nifqu biss mat-tifsira li kelma għandha llum, inkunu qed nitilfu ħafna mis-sens tagħha. Fil-fatt bis-saħħa ta' dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien qed induqu aktar mir-rikkezza tal-lingwa tagħna u kif din żviluppat maż-żmien. Kif nagħmlu dejjem il-programm se jkun maqsum fi tnejn. Tlaqna minnu fih biex nitkellmu dwar l-ewwel kelma.

Diversi drabi tul il-programm intqajna ma' kliem li t-tifsir tiegħu beda mod u wasal għandna kompletament differenti. Ħafna drabi dan seħħ minħabba li kelma bdiet tintuża f'mod sarkastiku jew inkella ironiku. Ġara li aktar ma għadda żmien aktar intesiet it-tifsira oriġinali u dik li xi darba kienet tifsira ironika saret it-tifsira ewlenija ta' kelma partikolari. Tant hu hekk li jekk se tiftaħ dizzjunarju, se ssib biss din it-tifsira. Hekk ġara bil-kelma bażużlu, l-ewwel kelma li se nitkellmu dwarha llum. Jekk issa stess noħorġu fit-triq u mmorru nistaqsu lin-nies xi tfisser din il-kelma, kulħadd se jagħtik l-istess tifsira, jiġifieri li din tuża biex tirreferi għal xi ħadd li huwa ppreferut jew inkella xi ħadd li jirċievi trattament speċjali mingħand xi ħadd. Nużawha spiss. Inkunu nafu pereżempju b'xi ħadd li ingħata xi impjieg jew xi promozzjoni għax ikun ippreferut u ngħidu, mhux ovvja, dak bażużlu ta. Imma t-tifsira oriġinali ta' din il-kelma hija kompletament differenti. Fil-fatt, bażużlu ġejja minn l-aġġettiv sqalli, imniżżla minn bażużu, li tfisser xi ħadd grazzjuż jew inkella ħlejju, anke jekk illum ma tantx narawh hekk. It-tifsira tal-kelma llum għada xi ftit jew wisq tajjat l-sens oriġinali. Fil-fatt, xi ħadd ħlejju jew grazzjuż ma tistax ma jkollokx grazzja miegħu. Għalhekk x'aktarx li din il-kelma bdiet tintuża b'mod ironiku. Minkejja dan, aktar ma għadda żmien, aktar intesa s-sens oriġinali u llum bqajna biss b'dan is-sens ironiku. Il-kelma bażużlu tintuża bħala nom, pereżempju, il-bażużli kollha li hawn, u kemm bħala aġġettiv, eżempju, mara bażużla. Ta' min insemmu wkoll li jista' jkun li din il-kelma għandha rabta etimoloġika ma' bażiż, jiġifieri ħabib ħelu u simpatiku, liema kelma hija imnissla mill-Għarbi bażiż li tfisser dawl jiddi qawwi. Dwar dan imma se nħallu lill-Professur Charles Briffa biex jispjegalna aktar.

Bażiżlu, ġejja mit-Taljan ukoll basuslu, mhux hekk hu li jfisser xi ħadd li huwa ħelu. U bil-Malti bażiżlu hekk qiegħda, però aħna mbagħad xi ħadd li hu ħelu, all right, imma fis-sens ta' ippreferut. Għax dik u aħna ngħidu dak il-bażiżlu tal-manager. Ġifieri jkun hemm xi preferenza li strina u l-ħoda, ok, għax il-boss iżlu tiegħu. Affarijiet hekk. U jista' jkun li bażużlu u bażiż, għax bażiż ukoll eh, tfisser ehm, xi ħadd grazzjuż, eh, li jiġu minn xulxin dawn. Sa meta jien ngħid jiġu minn xulxin għaliex it-termini Mal-iżvilupp qishom waħda tinfluwenza l-oħra, alright? U ġieli waħda titpartat mal-oħra wkoll. Imma dawn huma t-tifsiriet. Mela Bażużlu huwa beda bħala tifsira bdiet fis-sens ta' xi ħadd li huwa gustuż ħelu, eċċetera, alright? Però

It-tbaħħir meta l-ajruplani ma kinux għadhom jeżistu kien importanti ħafna għall-ivvjaġġar u l-kummerċ. Għal pajjiż bħal Malta li huwa nieqes mir-riżorsi, il-kuntatt tiegħu mal-barranin u l-importazzjoni minn dejjem kienu essenzjali biex seta' jimxi 'l quddiem. Ix-xatt, dari aktar mil-lum, kien post importanti speċjalment għall-impjiegi. Ħafna kienu dawk li kienu jmorru jgħixu max-xatt jew viċin il-portijiet biex ikunu jistgħu jaħdmu hekk viċin il-bastimenti u l-ekwipaġġ tagħhom. li taħdem ix-xatt kienet kważi kważi l-moda ta' dak iż-żmien, b'mod partikolari fi żmien li Malta kienet kolonja tal-Ingilterra. Bis-saħħa ta' dan, il-Maltin żviluppaw ukoll diversi idjomi u kif għamilna f'xi programmi minn din is-sensiela qed inħarsu wkoll u nesploraw uħud minn dawn l-idjomi marittimi. Tkellimna pereżempju fuq il-kelma karrakka li oriġinat minn bastiment ta' żmien l-Ordni ta' San Ġwann li kien għamel żmien twil sorġut bla ma jintuża quddiem il-Forti ta' Sant'Anġlu. Illum se nitkellmu dwar idjoma oħra marittima. Ġieli smajt lil xi ħadd juża l-idjoma ċorma tfal jew inkella ċorma nies, żgur li ġieli smajtha u żgur li anke int ġieli użajtha. Immaġina xi ħadd li għandu ħafna tfal u tgħid dawk għandhom ċorma tfal, jew inkella jiġri xi ħaġa fit-triq fejn tgħix u tgħid ġara xi ħaġa, inġabret ċorma nies. Imma din iċ-ċorma xi tfisser? Minn fejn ġejja? Kieku kelli nistaqsikom din il-kelma, jew niftħu d-dizzjunarju, se nsibu li ċorma tfisser ħafna jew grupp ta' nies. Hekk hu, fil-Malti tal-lum hekk tfisser. Imma jekk nifqu sa hemm mhux se nkunu qed niskopru xejn u mhux se nkunu qed napprezzaw xejn mill-ġmiel tal-lingwa. Hawn jidħol etimoloġija li jaqbad din l-espressjoni u jmur magħha vjaġġ lura fiż-żmien biex jifhem aħjar minn fejn din oriġinat. Ċorma fil-fatt tfisser il-kwantità ta' baħrin jew inkella qaddiefa ilsira fuq ix-xwieli. Żgur li il-Maltin ta' dari, il-Maltin li kienu jaħdmu fix-xatt u mal-portijiet, kienu familjari ma' din il-kelma. X'għamlu? Użawha u t-tifsira tagħha baqgħu jiżviluppawha maż-żmien. Aħna l-Maltin għamilniha tagħna u llum waslet għandna b'tifsira differenti imma li dejjem tibqa' tgħajjat is-sens oriġinali, jiġifieri dak ta' grupp ta' nies flimkien. Niltaqgħu ma' Martin Morana li dwar din l-idjoma kiteb ukoll fil-kotba tiegħu.

Ċarma kien il-kru. Ġifir kru ħan nitkellem ħajta bl-Ingliż, imma l-kru huwa il- ehm, fejna fina, il-baħrin, il-qaddiefa, dak kollha li jaħdmu fuq il-bastiment. Ma jkunux ta' rank. So dak huwa dik hija ċorma. U allura meta ngħidu mm, dik għandha ċorma tfal ta' ġifieri għandha xi nofsu żana tużana tfal iduru ma' saqajha.

B'dik l-informazzjoni niġu fi tmiem episodju ieħor tal-programm Etimoloġija. Għal darb'oħra ħarisna lejn kelma u anka idjoma li urewna kemm sabiħa l-lingwa u l-iżvilupp tagħha. Apprezzajna wkoll il-fatt li mhuwiex biżejjed li tieqaf mat-tifsira ta' kelma biex tistudja l-lingwa imma trid tmur lura fi żmien u tagħmel vjaġġ mal-kelma jew l-idjoma biex tara kif dawn żviluppaw. Ħafna drabi dan jiftħilna tieqa ċkejkna mhux biss fuq l-istorja tal-pajjiż u ta' missirijietna imma anke tal-mentalità tagħhom jew inkella l-ħajja li kienu jgħixu. Dan il-programm hekk se jibqa' jagħmel, għalhekk l-appuntament tagħna magħkom huwa bħallum ġimgħa. Qabel nagħlqu nixtieq fisem it-tim kollu ta' dan il-programm nawgura lilkom u lill-familji tagħkom l-Għid it-Tajjeb. Niltaqgħu nhar it-Tnejn. Saħħit.